ka lo me kan chairman zpm party working president zawng tak leh general headquarters southern headquarters a kan hruaitu te tin ram dung leh vang chhip leh hmar chhak leh thlanga ram leh hnam tana ka thawhpui zpm a ka chhungkua te leh ka unaute tin a pawimawh berah chuan leitlangpui mipui te engzavaiin-- Kan Lalpa Isua Krista hmingin chibai ka bu ka che u. Kum Sangni leh Sawm pasarih kum tawpah khan a vawi khat nan lei tlangpui hi ka rawn chuang kai a, zanah kan rawn tlan lut a, khar zan kha ka nuna zan chhinchhiah tlak berah a lo tang ta nghe nghe a, lei tlangpui mipuite duhsakna leh hmangaihna ka dawng haw a. A chan chu kan thiam ang tawk a, TV leh radio-a thu kan puan ve na te min lo hriat puiin ka nuna a vawikhatna leh a hmasa ber atan Vulmawi Best Announcer Award lawmman min hawn tir a, chuvang chuan zanin a vawiinah hian lei tlangpui mipui te chunga lawm thu a tharin ka sawi a, chumi bakah chuan in duhsakna, in chawimawina, in lawmpuina ka hawn kha. Engtikah emaw chuan ka la rul let ve leh ngei ang che u tiin ka rilru leh ka ngaihtuahna ka lo seng thin a. Ka rin loh lam deuhin kum ruk kum sarih liama Pathianin ram leh hnam rawngbawlna kawngah nangmahni inhnehna lawmthu sawi lenna hun tha leh intana tih ve theih ka neihna hun tha min buat saihsak a, chu chu he hun hi a ni a. Lunglei Municipal Council-ah hian sawrkar tha, sawrkar thar, sawrkar mipui zawng zawng huap zo kalphung thar dinpui tur cheuhin ka intiamah ka hlawhtlin hma chu theihtawp ka bei dawn bawk a ni. Tichuan hei ka hnungah he programme bikah hi chuan kan politics dik leh ril zawk tha zawk fing zawk sawi tur tam tak an awm a, chuvang chuan khalam kha kei chuan Ka sawi ve dawn lo va, tawi te tak takin ka rilru a, eh ka ngaihpui maw, pahnih khat lek ka sawi dawn a ni. Chu ka sawi duh chu duhthlanna dik chungchang hi a ni a, hei hian nasa takin ka thinlung ka rilru min luah a, vawiinah hian hria a, lei tlangpui mipuite leh helai hmuna rawn kal kan party chhungkua a mite zawng zawng hmaah hian ka sawi duh a, Deuteronomy bung sawmthum chang sawmpakua ah chuan in hmaah, nunna leh thatna, thihna leh thil tha lo ka dah a ni, a ti a. Chuta tanga chiang em em mai chu mihringte hian kan nitin nunah hian duh kan thlan fo a lo ngai thin a. Inchhungkhur inrelbawlna a ni emaw, ram inrelbawlna a ni emaw, kohhranah a ni emaw, Mimalin kan kan mit mimal nunah a ni emaw, politics ngaihtuah leh ngaihtuah lo te, politician ni te leh ni lem lo te pawhin duhthlanna hi kan hman nawn fo a ngai a. Chu duhthlanna hman hun tur chu Naktip maiah hian a bik takin Lunglei Municipal Council chhunga mite tan hian a rawn her chhuak dawn a, inthlan ni a lo her dawn a ni. Duhthlanna in nunah vawi tam tak in lo siam tawhin ka ring a, a siam fuh te chuan a hlawkna, Intel anga a siam fuh lote chuan inchhirna leh insiam thatna hunte pawh intawng ngeiin ka ring a. Chuvang chuan kan Pathian thuina thil tha leh tha lo, nunna leh thihna kan hma a dah ang hian, he inthan lo awm turah hian vote kan thlakni turah hian keimahni kan duhthlanna hmang nge hian sorkar tha leh tha lo, Sorkar, mi tlemte te hlawkna leh mi tam tak hlawkna hmasawnna rualkhai leh rualkhai lo te in thlang chhuak dawn a, in din tir dawn a ni. Chuvang chuan lei tlangpui mipuite zawng zawng hnenah hian thinlung takin ka ngen duh cheu chu Pathian tuina min hrilh angin duh thlanna dik hi lo hmang ula, zalen taka hmang theiin lo awm ula, tin he duh thlan theihna hi Pathianin mihringte chanvo atana a pek a nih avangin lo ngai pawimawh ula, Lo ngai hlu ula tiin ngenna kan siam ni sila. The Choice lehkhabu chhiar tam tak kan awmin ka ring a, a ziaktu pa Nicholas Park-a chuan heti hian a ti a, Nun thuruk chu duhthlanna hi a ni a, thil te ber leh ho bera kan ngaih atanga a lian ber leh a pawimawh ber thleng hian, Heta duhthanna kan hman hian kan nun a siam a, damna leh thihna min pe a, damna leh thihna kawng min kawh hmu a ni, a ti a. Chuvang chuan vawiinah hian kan thu lo ngaithla te, lo en tu te, kan thawm hre pha te leh a hmuna min tawiawmtu zawm tak tak te hian Nunna leh thihna a tha leh a tha lo kan thlan dawn avangin nun thuruk hi lo chhar chhuak ula, duhthlanna, in duhthlanna nangmahni a awm ngei kha dik taka hmang turin ka ngen mawlh mawlh cheu a ni. Hei, helaiah hian kan hmu a, helam zawk a ni maw? Helaiah hian kan hmu a, tlangkar a ni chhuak khi inhmuhin ka ring a, khawngaihna awmte khan han en ula, tin manifesto kha kan rawn sem a, khangah pawh khan mawi takin kan rawn chuan kaitir thin a. Tlangkar a ni chhuak hi zpm party te kan symbol kan chhinchhiah a na tun tum lmc a kan hman hi a ni a, kan candidate ten inthlan nia an hmang dawn a ni. Tunah chuan tlangkar ah tlang phen ah hian a la awm in ka hria a, chuvang chuan he tlangkar a ni chhuak mawi tak mai hi vanlai zawl thleng a a chhuah a a en a, he Zoram tan khawvar hun leh kalphung thar mipui sorkar a din theihna turin Khawngaih takin polling booth a in luh hunah tlang kar a ni chhuak lem ah khan in khawngaih vote lo hlan a lo chhu turin kan sawm mawlh mawlh cheu a ni. Tichuan a tawp lam ka hnaih mai anga vawiin ah kan programme hi a chhawng deuh si a. Heti hian kan sawi leh anga kan candidate te hnena ka chah duh chu. Petera thawhhnih bungkhat chang sawmah khan, Chuvangin unaute u, Lalpan a kohna cheu leh a thlanna cheu tichiang zual turin taimak chhuah leh zual ula, chutiang anga intih chuan in tlu tawp lovang tiin thu kan hmu a. Chutiang chuan vawina kan candidate te zpm party tana kan theh chhuah ward pakhatna atanga sawm pakhatna a ding te hian Taimakna leh Lal Isua Krista chauh hmachhuana he hnehna hi chang ngei turin duhsakna ka hlan cheu a. Tin, party dangte pawhin candidate tha tak tak in nei tih kan hai lo va, chuvang chuan engkim siamtu leh hmutu Pathianin min thlir reng a, mihring ten min zir a, kan nun an chhui reng a. A tawp thlengin he intihsiakna, he inthlanna ah hian thianghlim tak leh belhchian dawl taka campaign kalpui turin duhsakna zpm party te chuan Kan hlan bawk cheu a ni e. Tlangkara ni chhuah ngei theihna turin inkhawngaih vawt kan candidate zawng zawngte tan ka rawn dilsak leh a ni. Lalpanin zavaiin malsawm cheu rawh se ka lawm e.